Sa no ta baya cu aki tigi usa aki debe ta pica den cor aki si keda tin cu usa anto no mira facebook ta sende dia nan aki cu baile cu co y come pan bebe jus aah si si si si me dame post dos video away aki oki a tene caya cayente aah.

Uzina aki, uzi a bira aká riba tur hende, rabia kai den balsa, si si si, ok laga nos sa ke nos ta hasi awe, na mi abri sa lima na un facebook aki nan wan a wata ki e katinke facebook ta nos mes ta live aki. Si si si ey two sticks like a chop stick si si si kian so a sila den facebook un rato aki a mi mustra boso anto kiko ta pasando den facebook. Aaa Pau sa ke nos tin handa den facebook awor ke yende nan ta bendiendo carchi di un hosta manda un prijs increiblemente caro mi no sa ki e prijs di e teken nan ta pa Un karchi ta ome ta lesa aki un karchi si tun tiki crazy asan ta me ta haña aki ta cuando sea karchi anda normal ando laga no zoom riba eko aki nin prijs riba eko aki esta man a un comment first live in curacao vip stage. Kia kua bo ta para riba stage ku tu koño anto tambe tin riba stage tambe tin anto sei insai dje me bisa mustra gun mi do karchi pa mi bende nan ho kuater shen florin. to karchi mi ta bende kumpra un outo fem shen florin a bira kuater shen florin bo ta bende do karchi kumpra un outo un gatiri ku un pa bo yega ee tei si no kandela kuater shen florin si ta crazy seno bo lo a kumpa kumpa tre tre karchi bende konai.

Nos a sa historia cu e homber aki no e homber aki a haci esta lima ne plastic plastic por bira gasolina cu conaki despues hende cuminsa volge e homber aki cu cu pa pa matemo ta kere mi saba pero con tal e homber aki a bai sconde cu cu nan ta ta busque despues nan a haña cu e homber ta bun bun cu yen cu a misa ki ta pasando pero si plastic ta bira gasolina ta candela con no aki plastic bira gasolina si ta candela no la nos subi youtube aki tin nobo papapapap. Nos dal un tuplier di yeki pasobra nos ta nobo pa no wak sai lo un under ground under ground wara nan mi wan mostra tambe sa un kantica woy ata yera ata yera ata awe. Round round with two sticks like a mop stick ki dia ku emi kan tigri yendo ayo tigua ki shata seto one day ago mi su paga pa youtube tambe pasobra e etnan aki. Mane ku Samir ta mira e Edna kende bira nada den den ma den des pena ha kon Alisa Alisa ki yo bo ta lora am fiesta we aki yo a un tendertje kon nai la no wak di pasa aki ran ran with two sticks.

mi a wak mi sa ekan diga pero mi no a wak e kos asi no ba mi no a wak e e e e video clip dus pa boso sa boso a kere wak
bida ta pone ey.

hende na e corsou no saka nada anto i un gayo no saka nada anto ata kempi a saka ago pero kempi na ki ta sta lima na e hulanda na ki muchu caba ey boso a comento un hende cu ta rep awor ki no bo of bo sa to skibi cash fi joey ras awo mi sora ander cu no rep pero wara. Joey ras ras mi ta kor tur hende ta tin ras antes moa kico ci caba aña na kico ta six months ago family oye no ta nobo mes na nos no tin wak aña esaki bo. nos no tabata cu seis seis luna pasa asi no seis luna pasa asi un di ki hopi biu keda no misti keda ku ko fresh den street ei ji bru a saka koo bo miri bo a ji bru kano a pus pa mi no gusta wa echte man mi no gusta

Ay no, Jake, Jake patrón tiene un cuento, Jake. Jake patrón tiene un cuento. Jake patrón apenas por cana, man. Pins bola, mi tata más o menos a la stop también. Allí, bro, ¿qué tiene? No, por miel.

e tres pastor ku ta kome no ken a kita su mic nta djibro su mic na kita ruman tog.

Oh caminda naki ta suma ik ami no mira i guri riba skeni amo por stengel ku tu koke me di wak e jeans no ta tin ma koku bo pasa kila koe mi e femi amo bo yunku tiki sende den su sak koe no ta pase ya mi wak e jeans sibo no por bishia ku sende den bo saku mes papito pasobra no ta pas.

in beurt ata ke yo recha subie bu testa i re a rep ku ko a ta asina tin pa pianto sa ta e hòmber aki el a kuminsá mane komo ta esai lo mane e ta rep bon pero el a mane sube ko siete el a sube flow.

Sabi bo tin e'g focus pa bo comunidad keda tira con nan isali haa y ayo si nan tika nan diki cansa e prome no me tindi caba si me tindi caba esaki to.

Bo bara si ya. Bou no baila mas ke tra raket Ko kupa subi bini bè Mi ta dasa trapi te mi ping Fe temporada di snap back Oe ke mi snap back Mi ta pirata flap jack Pan tira palo na klenker so Bo ta stinky mi ta stow Ke ta limpi mi ta kow Aunke mi no ta trust nobody Mi konfiansa ta den Señor Un tukuneto komi por.

pero e tambe ta dal koño si a negoso ta saki promeo kenito a shoutout kenito tambe long time den e game si ey ela come koki no mi ta gana prome ela come koki si
candela konta ke glas preto nan e anda.

nos no ta den mi maria punch line no e hombre a buta a buta a buta parei bara di e kantu ki si bay bay bay nada ma te kor mi ta konprender man mane tin par be e kantu nan ta sali awor mi ta skibi e nomber. ame lo bida e nomber chi kantika ka sali hui ta ame ku ta koño a kaya atrobe rien ku mene man e tata plus mi no sa dikon nan ta hasi na nomber di artista ke kreima na ña paso ora bo skibi koño a mi no sa konta bo ta e kreima na riba e koño meo afem pues mi no por skibie asina nunka ame ta asina mi tin bo skibie.

tres binti tres binti ta hende di di di di buena vista to pasobra wak awor kita tur hende mi ta tende ta pariba pariba for life kiko ta tin hende ku ta tres binti otro tri hondrek nan a bira pa bou pa bou mi a bira pariba tur kaminda ta pariba nan ke buta Am am am am Nan ke buta Santa Maria den pariba E gai nen Santa Maria tambe ta bisa nan ta di pariba Ta tur hende ta di pariba a lo largo en tur Sea no So mi ta konpondé ma ta Kòrsou ta den pariba e inter Kòrsou parib parib pariba di di di Aruba Ai si Mi ta konpondé ma Ai si Nan ke men den pariba tin kas grandi ku kiko ku kiko Tur hende ke men ta di pariba nos ta awo Niun hende no ta di Nan ta rèp di gèt ho.

Tin pariente ku no ni sa kòrsou fo pari peiki style men pari peiki ta papia bo ta puntra nan di unda nan ta di pariba nan no sa mes kon ta kon ta pariba kendi nan no sa pariba ta di pariba di brug style men pabou ta pabou di brug nan no sa kon ta wak pariba me ho nan ta di pariba si kendi kon ku bo wak pariba nan ta.

Moes ta bisami, moes ta bisami Bin, bin subi stage basha, basha pero mi tar kanteka mi di kaba no ayo trinta secondo so mi no basha trinta secondo ruman mi ta wak mi balor kiyo kiyo mi bise su manager no asa wega wega mi rap bai mi fm mi ta siam yo mai koi. keda den Hulanda pa mi tra un tiki blachi pa nos wak nos ta bai hasi mester strim ata kenito saka maku aki ta kenito pela ata ki yo ami a bisa sinku aña pasa mi ta bisa ha sa ki si ta no bo o de trinta sekondo riba steg kumpra dress kumpra kets. Con pa tanto cope bo sup un trinta seconda siba ta bo mester sa laga no wak laga no wak ken bo sa bisami laga no ban wata aki ma dito asina ta skibi koyo amo skibi koy lolo. No to. Si to. Hermano e kos ke mi ke menti mi no ta haña e kantika nan ora mi skibe kon nan mi sor mi mester sali haña ku e nomber tito ku ad yes bo sa bisa mi re kontesta e kos ke splikami kontesta ki oju ke mi no wòrdu lo a dima delete.

Pe hendenan anto bo no ta artista fe bo mester fit fit fit fit pa bo haña tur hende su views ku konai a mi tampoco no mira asina mi ta mira riba mi chest ho ozata ta mi cero chupamentu fe no wata kijo.

Pero mester como se saca clip clip bo mester saca fam clip vamos kita mester clip clip e conan clip oh shit audio ah me ganha bo Ami mi no sa sail mane e ideanan kon mi traha na mi puta e tito aki ideas to mi no sa e ideanan sail mane e kende ka bieu aki sem pirata pirata kende ka masha pieu me. mi no sa style di mane komi inka idea seh mi sa komi inka idea dje video klep nan di otro madi ta bisai tin mi meke sinta trami ku nan man pasobra mi ta koponde hende nan aki no wak aki wara wara wak wak e video nan aki mi. Sali a e video ki mi mi asin ta trae koki sin sa edit sin sa filma sin sa si niun koño ruman pero mi ta haña koita bon bon a tin yende ta haciendo koe hopi malo anto nan ta haci koe pa seng nan ta haci koe por nada so unda pa vacila
se preguntal.

E kantika ki mati mi ta sibi asina yoi tende kantika aki e kantika aki koy ta prome kantika ku mi a saka oit pasobra e gana ki a bin wan mi pa no kraba klep koko mi no ta tanda ni di style ni un koyo ni e koko mi a basha mi ta style mane riba freestyle e ora den studio ku tukuo pero kon tal last day ku mi a hamba ki pucho tre binti pucho tre binti net mi a tope.

Mami shine ta mete yet ai no mami shine ta bieu si wa akoy ta jerry kere graba koe me koe mester a sali mes do artista mano.

Pero wen bo tok un koe bati sanka ku ku kuater omber den auto pa prome bo no tin maki kore kuater omber den auto pasobra bo mira un peiki me no tin kaminda pi sinta na kone bo tin kute sinta ey no no no no no my channel is free man.

E kaya aki a dancho e kaya tambe ta saka pari ku kelia pret pret nos por tene un monta no adri.

bay ora ta kona añanan ruman den dia klas a wan kon yo para aki mati ta hopi na mi wawata ruman ta hopi mashin wan muna aki a isa bay kune anto wan muna kita riba skuter kemen di ba no hasi wega me wan kuantu ku wan muna bay kune ke koy ta. hopi cu amo na agua bai cune acuer nan kita barco so a mira un coke amo na cu tanto coye afe pa cuanto amo nan tin boo ember cu tanto co ma riba scooter yafe imagina bo amo na ke bin cu auto si bo no ta drumi den bo casa nan ta hisa bo ca bai cune bo ta lanta mi riba fundeshi amo na kisi ta crazy.

mi gusta wak kon aki mia pasobra bo ta oya party muhe lolo no
serio ya fe segun mi e hende ku ta baya kon aki nan ta kis party hende ku low iq pa baya kon aki paso ami wen ose party hende muhe nan no ta asina si no style di manera cheken si party mucha hopi ken ta baya kon aki.

Ah bekua ki style grandi bo a no mira ta ki yo yo ka tin ku bo san anto gangsters mi tin hamber ya fi ai no mati dj ta straight ku e mariku ah bo san tur forma un grupo koon mati. Usa bo san marikiada pa pa haña sèn ya fe kuminsó e pòp riba stage ku kiko enaki oji awor mi a kabi tende den oji ku a mina su rèp el a kabi bisa si e ta el a spara un tiki sèn pa e kumpra arma ota spara un tiki sèn pa ir a kumpra glòk ota kio algu asi no mi tende bisa hambur hambur ya fe hambur. Kan e sali bai p'e bek bu te koke na pier bi a no si koe a no oye oye kiwe ke tin ke paint ball boso bo no laga misa nada nada mas papito pa slip bo tin miedu no su andia ai no boso no drumi soia ora boso bai boso no ta invita. San di mia di aña pala un treinta y ocho e tin na pia gaya e ta straño ai si yapi si ku el a sali tambe si el a bisa bo koba a shora dos glock un treinta y ocho na pia e gaya na e ta straño ai si ei ei Nos ta kipi e, e, e stream PG-13 ke tu bai no. Nos no ta hasi nada ilegal riba stream, sa toch? Si. No e dia ei awa basha. Ay no mati bo san sa ku awa sero te kai bisti bisti kopo aki bakere solda ora awa sero ta kai kinan ta hasi keda paden oki yoro man bala bo tei bati a ve sali ku regen yas o koi tapa awa pa no bai bati bala yoro man bo san ta mene miet di awa sero ya fe. Ai si ora tin solo no ta bon ora awaseru no ta bon ora tin sneu no ta bon muchu friu no ta bon muchu kalor no ta bon bon ta ripará bo tin ku biba un di e e konai bon bo kis ta bin e ta bin bo tin ku biba kuneho won. Seno, awor nos no por bai bati bala pasobra awe ser ta kai. Ki tipo di soldado awor ta hafe? Awe tin gay parade den den den amsterdam. Awe tin gay parade den amsterdam, tur marica sali den awaseru, gewoon. Bai cana haci cu e marica cu gewoon den awaseru sin worry. Abo cu ke bai bati bala ta haña miedu pasobra awaseru ta kai. Ruman, ban bati bala den awaseru ruman. Bisti cu e awa.

Ay no. Hope marica gaita. Gambino amo nan di bota papa mo wa de Amsterdam den state ei. Amo nan di bota den bareit. Ese ta nan flow ay no aro man. Ban asi koya fe. Hopi straño aro man. Ban mo tin ku ban hon. Nan ta pasando ruman bo ta experencia bati bal den awaseru no semper boke bai ku solo bai kana holi chupat bo bon soda awo pasobra bo ta hasi mucho calor tur hende soda ai no no no Ey bon no tin niun hende ta saka hondo bo awo emerencian riba e lugar candela rasta la strada rasta la strada ta mane mi artista cualkier artista mi awoki mi ta keda refresh keda aña hombeki riba e goki.

Di len aki bao, mi mester pidi engle pa mi por haña dos pantaya akinan pa mi por switch di eko aki sta li, sta li profesional, pa mi bira sal di cai senat sinta riba ki stul aki, cumpra un stul cu wheel pa mi keda lora bay bin aki den sali trrr trrr trrr trrr switch e scherm den bo pantaya, so awor aki mi dor keda hasi eko aki.

el a come sia e an e kai e kai sant flower kita cosa kiami produce rami tanto.

Facebook na men tin nada interesante mi ke sa ora mi subi facebook riba mi riba mi laptop mi ta haña tanto ku otro ku mi lo haña riba mi telefòn a buskando dos karchi web singel mi a mira nan ta bende un pa kuater shen florin awor si bo ke kumpra dos pa ocho shen florin a mi ta konsehabo. Keep your money a do kumpra un outo si no bon danger ey esou de man krei tin ke pelanan anto amo ta riba fakansi ta wuta vidio amo ta faya ku su klientenan mester yon pela. si ora mi ta subi ora mi ta subi facebook riba mi telefòn mi ta haña facebook ta bira ghetto news paper mi ta haña kon kusai ta ghetto ora mi subi riba mi laptop mi ta haña kos di yende. sa to notisia ku kon riba mi telefòn mi dinko subi a divi divi ku nan selebrashon di binti sinku aña. Esando pensando kiko mi ta pensando paso a mi ta pensando un kos aki e avion aki ta nobo a ta aho na spui te paso divi divi su avionnan ta hopi bieu divi divi yafe divi divi yafe mei kai sinta den e koi.

avion ku ta drai riba chapa lei tin man ke mandi wak e motor no tin forsa pa drai ko'i mes start bo tur drai ko'i lagi aña un tiki push ku bo man durrr e ko'i kuminsá brrr e mami mira hopi hende di boneiru den kòrsou a pa bai e fiesta di mos ei.

awoi mi a pasa un ticket cuatrociento florin despues mi a pasa un un ticket ciento cincuenta ora ki mi ta mira e ticket taki shen anto plus mi mira hende ta busca ticket mi wenda como ne masha ticket mi tin como por ta buta riba facebook caba ta busca ticket bo no buta cubo ta buscando mes subi bo tin cu subi bay abao bo ta haña ticket ora bo ta busca scribi bo ta busca ticket.

ku e hende. ora ku ora e hende papia ku e ta habri gon e bou anto no no menen ku bay mira ku e stream nan aki mi no drecha ku nai rumannan. Ayer tabata un bon stream, i was anda pensa, nos a yama di kos un nos buta bari kontent online, si tiki tiki e stream ta birando mas mihó, bèder and bèder and bèder. Nos ta keda drecha e kosnan tiki tiki tiki tiki siguiente stream mi ta wak pa mi pega e ai ai pega esaki den banda ke nan pa nos por hendel nos por hendel un tiki mas facil asi nos ta trabaja bosa tog a seso. Pero awor mi bai mi ta bai traha un te mi ta kere mi no sa si mi ba o keda traha e te bin bek. Abo sa to bo tabata un fon stream bo tin dor tre hende join así ke haci sea log danki siee.